Vel a ni ta. Inne hianin speaker ka siam dawn a maw. Hei kan pa te ih a hna kal lo ni vel hianin ka hmang tangkai thin a, Saturday leh Sunday hianin ka siam tlangpui zel ta maw hman ve ni hianin. Chuvang chuanin vawiin chuan sofa hi vei deuh hi ngai thin a thil sawi hianin. Kang ka siam a nga tlawk te dry chilli bawk sa chi thum eh chilli ka siam dawn ni chu vawiin a awii ka huphurh. Ka huphurna chhan chu ka thu rei thei lo a maw? Boss a ka siam ni phei chuan i kan pa hian min pui thin a. Ka fapa hi sam neh te ngai dawn a, a mut hmain khitah han met a, ruah sur leh sur lo ni mai sa. Saturday hi chuan kan buai ve em em a ni chu maw? Chuvang chuanin min lo buaipui ve rawh u. I lo en ve ru. Chuanin ka channel te hi ih mi thar inih chuanin lo subscribe ve la ehh hei i lo like ve nga tia hmeh zeuh kha en pa tia va hmeh zeuh kha ani ta like kha harsa lo a chuvangin umm ni lo like sak ve hrang ula chuanin comment ah khan sawi tur in hriat duah lo pawn a tikhanin good like tih vel mai mawni kha in rawn comment ve nga nuam ve sawi ve mai mai thin a maw khatiang in lo comment te an lo en ve tikhanin a hlimawm ve a chuanin. Hei comment sirah khan in ten phai pheina awm a chuanin in lo hide ve eng a engmah man chawi ngaih loh avangin tikhan in lo hide ve dawn chu aw tawng thleng nilo en sak kul a tunah kan lo start ang aw purun var hi a lo tawng khawp mai a kzi khat hi zahnih sawm nga kha a lo ni duai mai a kzi khat leh a chanve nia maw chuanin sawhthing hi--

clip bag kha awrh duh tlat ta ni chum. Hi khuai lian tawk a rawn lut leh tawh khi in hmuiawm kha a kawng rang eng chi ang kha i rap thlak zia khi khi khi khi riau ruau a en deuh hi a pu run len zia hi hei hetei pakhat ka kheh tawh a maw mum vek he phei chu. A mum ti mai la aw hei hetlai hi hei a mum vek a ni chuang aw chuan hei hi kha ai khan a lian ve leh chhawng a an kheh chin ang hei a phir miah a lo ni chu mak reuh lutuk tiang vek hi pu runvar han ni ta mai se nuam aw. a buaithlak lai ta ber chu buailaia naupangin min rawn kaia chu chu ka duh chu chutia an rawn nghenah an rawn tah vak vak hi a buaithlak em em a mahse hei vawiin chu mi tibuai lo hlauh mai a a lehlamah chuan hnawk viau mahse a ziah phian a hei vawiini ruah sur chu a tih tura hlen chiang hle mai hei theih pa tawpin a an sur tak tak mai chu kan tui dawnah pawh hei a leng lova ka va siam tha maw. A lut tha mawh riau leh nghal a, sur tam lutuk a, ka duh ai khan a khawh thui a hei. A dik thei tawh chuan lo pawi lo tia ni mai. Naupuan tih te, hei nauseng kawr tih vel te pawh maw engmah pawh ka la su ngam lo tiang hianin khua hi a la awm tluk tluk mai bawk si a. Ka sawtin kheh lai khan hei a pa hi rawn haw a, raincoat keng ve reng si hian ti hian muam rawn huh hluam mai ni. Ka ha peih lo ti lai tlat raincoat hi eng atan nge maw ti thin ni. pickle siam ni hi chuan kan hnawk nuai zel mai hei tih hian pu rawnvar han khei a la maw hmun tin kil tin tang ah hian a darh kual a hnawk tu hi a lo awm thin a maw han phet khawm pawh a ni lo hai dar zet ang kha. Tlai e rawngbawl a lo hun tawh hei baibing hi chaw uk tur a siam phawt ang a pakhat hi tawk ang a teh e en rawh hu!

Min lo hawn hi. Tia chaw vel a ei chhuah hianin an thian ho chu ei te maw ka tiang an hna thawhna vel a hna chaw an ei chhuah hianin min lo hawn thin a maw eng eng maw hi sa te chawhmeh te hi min lo hawn thin a kan lo en lawk ang hei hi awi saruh kawl hei chu zawh te chaw tun zawh te saruh tur a niang chuan hei arsa arsa chhum Arsa chhung leh kan tho nia hei hi nia Hei arsa hlîr ni hi Chuanin hei hi amah bawk saw ka kan that tir anga tui tawkin Arsa hei pahnih êêl lâwm awm tawp saw mah chu sâwtah sâwn a awm. Sir, sir, sir! a vawih uih hmel in ti an. A pangaiah chuanin Darli leh Chanve han chawi kan chhum tlangpui zel a. Mahse pikal kan siam ni hi chuan dar nga atanga sawm panga inkar vel hian chaw hi ka chhum hman ve hram a. Boss Pisiya sa min lo hawn hi kan that kan tum a hei. Laina ret liau liau in ka lo kan sak ang che min lo kai tho rah tia ka va kai tho leh phawts a. Thil eng emaw han tih tir dawn nile in la boss nghal tawp ang chi kha. Keimah kan chu ni se lawm tawp khan tel leh ai eng nen khanin ka kang leh tawp amaw te kha a nia ang a hei. What are you trying? Eng eng emaw hi tel a maw a? Ei tlak ve leh zel mai. Hei teh hi tlei reuh lutuk nge maw hriat reuh ni a thil awrh zawng zawng nen khuan mawi tap Ai siam hi chu chhuang ve teh mai nia va hnim te tia lunglawm nan ka an hnim sak ve sak kha. Chih pawlh maw? The next day. Bawngsa a tihlang hi chanfui hi a har khawp a. Pikal atan pei chuan tihlang tha tawk tak hi ngaithin avangin hma tawkah hian han kalhingai thin a maw a Saturday zingah hian. hian. Chuan ei tukin zing pawh hian pa fa hianin serkawnah ka va lei tir vang vang a. A remchang em ei ti deuh nge mawni khutah bazar puiah zuk tlang thla chu niin rilh nan khan lo rei phian a, tawkte hi a vang em em a tunlai pickle a siam duh viau mai la hei khutah bazar puiah tak viau pawh pakhat te mah lei tur kha a lo awm miah lo va. siam duh viau mai ila lei tur ber kha awm bawk si lo a kan in kawtah hian in kung kha tlem te hi lawh tur hi a awm a siam loh tawp aiah tlem te kan siam ve bawk ang a an pa fan bazar chhung khan ka va lo bawk a dar leh dar kaw dawn ah khan in chaw kha ka pe ve hman chiah a ni chu maw ka fapa hi sawm pakhat leh chawn ve velah hian a mu tlangpui zel a chaw kha a ei tlai em avang khan in-- sawm pakhat kha chu ni deuh dur mai a Saturday loh hi chuan lu mehna hun hi a awm thlawt lo a chuvangin a mut a chhuah tak tak mai in an chho phawt mai teh u ka tia rin ai khan an lo rei ta phian a mahse hei ti buai tu nei ta lo ta chuti hianin ka han che zung zung thei a maw hnah hi awlsam em em mai ni.

Ka va her phawt ang a. Chaw ka plug ah chuanin tui ka lum bawk se hetah han ti nen.

Ti hian saranga kan khun khawm ang a nakinah hman chawp te te in kan suak chhuak tawh mai dawn a ni.

hian u piangte te en paih in boss piece hian purun sen a lo kheh mek a ni. Bekang Picalic a kan dan inhriat duh chuanin comment lamah khanin in lo request ve dawn a nia zahthlak te te in hei hi chu a final a la ni lova nakinah a ball hlauh kan la thlak anga a bekang ringawt hi ti hianin kan fry phawts a nih hi aw.

hei chhawh chhi var hi kan telh ang ve deuh deuh mai chuan chi kan ti langa ahh zino kan telh ve ang. pickle chi thum chilli vel siam hi chuanin indaih loh hi a nal tawh ka maw hei bawngsa hi ka siam lai tak kha ka lo ti lang hman lo va a hmin tawh hnu lamah ti hianin ka lo dah mai ang a tel hi a mawm lutuk tak a ni lo va nakinah la ro dawn a maw a daih hunah khanin a in fry vek dawn a ti hianin a lang mawm mai mai a ni hi tel a la sat vang a ni hi tui teh mai nia aw ka bawngsa dry pickles hi chu.

ber mai. Hei Divawng sa chu a lo ni ta ni chu maw hei a fry vek a nia tihianin lo awm dai sel a chuan a ro a daih vek hunah khanin a lo in fry vek dawn a nih chu tihian maw chuan chawk anga kan dah lian a chhin miah lovin te an lo awm rawh se lo awm dai phawt rawh se. Ui tui sar sar lutuk hei a ram tap ang deuh hei a ri chu an hre thei ang hei hei a nam lutuk a sawi pawnah chuan sawtah chuan a nawm hei la hawi teh u. Keipawh pawnah ka dam lawk. Raps thlak lutuk nam lutuk ama. Dai nuam hle mai ah pawh chu a la nam deuh inchhung inah nam inlo rei deuh phut rawh se. Ka kut te hi maw a eng lo a hei a la hmarcha ka khawihna ka la sil fai chiang lo va. A la thak chu ka hmai thlan pawh ka la hrut la thei lai te hi sahum hlim mai. Tia ka in hruk tia ka thlan vel ka hrukna. dai nuam khawp mai chhum a awm a khatiang a kan kan zawh meuh kha chuan in da kuahda sawm dawn kha a lo ni tawh e tlai tawh e mai pawh mutpui mai erawh hei ka la inbual si lo ka bal em mai kha ka tia chuan in hei apa nen hian in an lo mu a rei lo te ah khan in hei lo mu hil mai a fel ve phian a chuan in kei ka han inbual ang a. chuanin in buatzuah ka hmu ve sar sar dawn a ni a video te tawp thleng min lo thlir sak leh a ka lawm em em a like comment te khan min lo tih sak ve hram ula chuanin video tha tak tak nen next video ah ka lo kir leh dawn nia bye u.